Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla Missier tagħna, inti taf li aħna nixtiequ nħobbu lil xulxin. Kultant jirnexxielna imma ħafna drabi nispiċċaw biex inweġġgħu lil xulxin Forsi mingħajr ma rridu. Nitolbuk biex iżżommna fl-imħabba tiegħek u biex tgħallimna nħobbu lil xulxin bi mħabba sħiħa u vera. Bl-interċessjoni tal-Missier putattiv ta' Ibnek Ġesù, nitolbuk illum biex tgħallimna nħobbu Tgħallimna nħobbu bl-istess imħabba li biha inti tħobb lilna. Għinna nħossu l-imħabba tiegħek għalina, biex nifhmu x'jiġifieri tħobb tassew. Għinna nħarsu lejn l-istess Ibnek Ġesù. Illi ħabbna tant sa wasal li miet għalina. Ammen. San Ġużepp ta' qalb safja, itlob għalina. Il-lejla t-tajba lil kulħadd, mela wasalna f'dan ir-raba' jum tal-eżerċizzi tagħna u llum se nippruvaw inħaddmu skill l-oħra, se nippruvaw nirriflettu ftit fuq kapaċità importanti ħafna fil-ħajja ta' relazzjoni, fil-ħajja tal-familja. Il-kapaċità li jinħobbu, l-iskill tal-imħabba, imma mhux biss l-imħabba li nagħtu lejn xulxin. Dik importanti, anzi, importanti ħafna fir-relazzjoni, però hemm xi ħaġa oħra li tiġi qabel. Hemm skill li għalina l-Insara hi fundamentali, kapaċità li mingħajrha ma nistgħux ngħaddu bħala Nsara, l-iskill li nħossuna maħbubin minn Alla. Għax jekk jien ma nħossnix maħbub se nsibha bi tqila ħafna biex inħobb, anzi, nispiċċa nħobb biex nixtri l-imħabba. Nispiċċa nagħmel xi ħaġa għal ħaddieħor bit-tama li mbagħad tiswieli Fi ħlas lura, se nitħallas tagħha lura. Hekk imbagħad ninduna li din mhix imħabba imma hi egoiżmu. Allura l-ewwel mistoqsija tagħna hi llejla hi dwar l-imħabba ta' kif inħobbu fir-relazzjoni ta' bejnietna. U l-mistoqsija hija din, l-imħabba tiegħi lejn żewġi jew l-imħabba tiegħi lejn marti hija mħabba jew inkella negozju. Imħabba ta' veru jew inkella dipendenza reċiproka, jien niddependi fuqek u inti tiddependi fuqi, hekk aħna ngħidu b'mod li niftehmu, jien inħokklok darek u inti tħokkli dari. Tgħiduli mhux hekk l-imħabba? Le mhux hekk l-imħabba. L-imħabba hi wisq iktar minn hekk. Faċli għalina ħafna li nbiddlu l-egoiżmu u naħsbuh imħabba. Faċli ħafna għalina. L-imħabba vera hi don, hi rigal. Waqt li l-imħabba egoistika hi bżonn li ma ngħaddix mingħajru. Mela jekk jien qiegħed inħobb imħabba vera lilek, jien qiegħed nagħtik rigal, don. U rigal ma nippretendix li nitħallas tiegħu lura. Imma jekk jien qiegħed inħobbok bi mħabba li hija bżonn, neċessità, kważi kważi nħobbok għax imbagħad għandi bżonn li inti tħobbni lura, hemmhekk allura qegħdin nitkellmu minn imħabba negozju, qegħdin ninnegozjaw. Tgħiduli imma ħafna mill-imħabba tagħna hija din, iva, veru. Ħafna mill-imħabba tagħna hija negozju. Però l-imħabba negozju weħidha ma żżommx familja fil-kuntentizza. Ma żżommx relazzjoni fis-sbuħija tagħha. U allura, anki jekk ir-relazzjoni ħafna drabi tibda b'dil-imħabba negozju, spiss ir-relazzjoni bejnietna tibda billi ninġibdu lejn xulxejn, anki sesswalment. Diġà qegħdin ninnegozjaw. Diġà jien qiegħed ninġibed lejk għax int qiegħed tagħtini xi ħaġa lura. Hemm il-ġibda sesswali, qed tagħtini gost, pjaċir, anki sempliċiment inħares lejk, narak. Hemm? Anki jekk tibda hekk l-imħabba, però ma tistax tibqa' hekk, għax jekk tibqa' hekk, ir-relazzjoni tasal imbagħad biex titfarrak, biex titkisser. Ir-relazzjoni tista' tibda wkoll mhux bilfors bħala ġibda sesswali, ma tista' tibda wkoll bħala relazzjoni ta' ħbiberija. Żewġ tiħbieb li jitkellmu ma' xulxin, li jaqsmu ma' xulxin li jafdaw flimkien. U allura eh, xorta waħda imma jien qiegħed nagħtik u inti tagħtini lura. Anki fil-ħbiberija hemm dimensjoni, anki jekk mhix daqshekk kbira, ta' egoiżmu. Fi kliem ieħor, jien inħobbok għax inkun sew miegħek. Jien inħobbok biex inkun sew jien. Nibda noħroġ miegħek għax irridek għalija. Allura kważi kważi nibda noħroġ miegħek biex inħobb lili nnifsi. Eh, ippruvaw, ejja nippruvaw nirriflettu ftit fil-fond tal-mod ta' kif inħobbu. Għandna ftit ċans u xek, l-eżerċizzi għalhekk iservu biex nieqfu u naħsbu, nirriflettu. Din hija l-ħajja tagħna, m'hemm xejn ħażin fija. Il-ħażin ikun jekk eh, jiena ma nammettijiex, jew il-ħażin ikun jekk jiena ma nippruvax Nimxi pass 'il quddiem fir-relazzjoni tiegħi mar-raġel tiegħi jew mal-mara tiegħi. Iżda din l-imħabba, allura l-imħabba negozju jien nagħtik biex inti tagħtini, jeħtieġ li timmatura u ssir iktar awtentika, altrimenti hija ddestinata li bil-mod il-mod tnejn u tispiċċa. Ħa nsemmu eżempju sempliċi. Nistgħu nsemmu elf eżempju ta' ta' din l-imħabba nittama li diġà fimtuni eh, xirrid ngħid. Ehm, eżempju, ġrajja ma ġraċaw ma vera. Ehm, John bela l-medicina kollha u spiċċa l-isptar biex jiġi disintossikat għaliex ħallietu tfajla. Meta t-tabib staqsieħ x'kienet ir-raġuni, John qallu li għamel hekk minħabba t-tfajla tiegħu Marie. John qal lit-tabib imma li hu ma riedx imut imma għamel hekk sempliċement biex juri kemm iħobb lil Marie. Imma din hija mħabba ta' veru, eh? bil-ġest tiegħu b'dak li għamel John x'rid jagħmel? Rid juri lil Marie biex tinduna bl-iżball u jerġa' jorbotha lura miegħu, terġa' lura miegħu. Imma kien qiegħed ifittex il-ġid ta' Marie jew kien qiegħed ifittex il-bżonn tiegħu, John? Eh? Kieku verament John kien qiegħed ifittex il-ġid ta' Marie, kieku verament John kien iħobb lil Marie b'mod matur, b'mod awtentiku, Kien jipprova jiġbed lura lil Marie kważi kważi bilfors, kważi kważi minħabba l-biża' li inkella itemm ħajtu, jew inkella kien iħalliha libera lil Marie, li kieku kien iħobbha tassew lil Marie. Allura meta nirriflettu sew nindunaw li John mhux veru kien iħobb lil Marie. Imma fil-fatt John kellu bżonn ta' Marie. John kellu bżonn ta' Marie biex hu jkun sew. Tgħiduli hu mhux hekk ir-relazzjoni fiż-żwieġ? Iwa hekk, imma mhux biss. Jekk nieqfu hemmhekk, ir-relazzjoni mhix se tagħti sodisfazzjon la lir-raġel u la lanqas lill-mara. Ir-relazzjoni hija destinata li tispiċċa ħażin. John fil-fatt kien qiegħed iħobb lilu nnifsu. Kieku kien iħobbha tassew lil Marie kien jagħmel minn kollox biex issib il-kuntentizza tagħha u kien iħalliha libera anki jekk kien ibati minħabba n-nuqqas tagħha. Bil-ġest li għamel John ma tax każ jekk hux ser iweġġagħha jew le, jekk hux ser jinkwetaha jew le, jekk hux se jġegħelha tagħmel xi ħaġa li hi ma tridx jew le. Allura John, f'dal-każ, iktar qiegħed ifittex lilu nnifsu milli li Marie tkun sew. Mela qegħdin nifhmu li hemm żewġ tipi ta' mħabbiet, hux hekk? Hemm l-imħabba illi tħobb lil persuna għalija nfisha, jien inħobbok għax nixtieqek aħjar lilek. Ma jimpurtanix x'jiġri minni, imma lilek nixtieqek aħjar. U hemm imħabba oħra li jiena nħobbok għax jaqbel lili. Jien inħobbok biex inkun sew jien. Jekk ikollna nġibu eżempji oħrajn nistgħu nagħmlu lista mingħajr ma, ma naqtu. Per eżempju, eh, jiena nidħol f'relazzjoni miegħek għax għandek il-flus. Għal min qiegħed niżżewweġ jien? Għalija jew għalik? L-imħabba tiegħi, l-oġġett tagħha, min hu, int jew jien? Jiena nħobbok, niżżewġek biex nitlaq malajr mid-dar għax ommi u missieri tant dejquni illi imnalla kontent għax sibt mezz kif naħrab mis-sitwazzjoni konflittwali kontinwa li li toħloq l-istress fid-dar tiegħi. Ok, tgħiduli hekk bdiet ir-relazzjoni tagħna, all right, imma beqgħet hekk, għax jekk beqgħet hekk hija destinata li tispiċċa ħażin, mhix imħabba ta' veru. Hija imħabba ngħidulha egoistika, jien inħobbok, imma fil-fatt mhux qiegħed inħobb lilek, imma qiegħed inħobb dak li inti qiegħed tagħtini lura. Mela mhux lilek qed inħobb, eh, qed inħobb dak li inti qiegħed tagħtini. U allura hemm żewġ tipi ta' mħabba. Mela hemm l-imħabba li sejjaħniela matura, jien inħobbok għax nixtieqek aħjar milli int, u hemm l-imħabba li hija immatura jew inkella dipendenti, dipendenza. Jien inħobbok minn għalija, imma mhux qiegħed inħobb lilek aktar milli lilek qiegħed inħobb dak li inti tagħtini lura, jew dak li jien qiegħed nistenna minn għandek, jew dak li jien qiegħed nippretendi minn għandek. Allura jien inħobbok għal dak li qed tagħtini jew inħobbok għax nixtieqek tkun aħjar milli int, għax nixtieq infittex il-ġid tiegħek. Normalment ikunu tnejn flimkien dawn iż-żewġ tipi ta' mħabba. Jalla, it-tieni waħda jien inħobbok biex narak aħjar milli int tkun iktar qawwija mill-ewwel waħda. Jekk it-tieni tip ta' mħabba, jien inħobbok għax nixtieqlek l-ikbar ġid, anki jekk inbati jien biex nixtiqulek, biex irridulek, biex nagħmel deċiżjonijiet li huma tajbin għalik. Jekk inħobbok iktar bit-tieni waħda milli bl-ewwel waħda, allura ibqgħu ċerti li r-relazzjoni tagħkom fiż-żwieġ se tibqa' soda sal-aħħar. U jiġu kemm jiġu kumbattimenti u maltemp, imma r-relazzjoni se tibqa' soda. Ħa nippruvaw nifhmu ftit iktar id-differenza bejn iż-żewġ tipi ta' mħabbiet. Meta nħobbok għal dak li qed tagħtini, allura l-imħabba immatura, qed inħobb iktar li tagħtini milli lilek, jien inkun inħobb aktar dak li nista' nieħu minn għandek milli l-persuna tiegħek. L-imħabba allura tkun marbuta ma' jekk tagħtinix jew le. Jekk tagħtini nħobbok, jekk ma tagħtinix ħa naqa' fi kriżi. Mhix marbuta mal-persuna tiegħek imma ma' dak li inti tista' tagħtini jew ma' dak li inti ma tagħtinix. Din l-imħabba tkun imħabba li tippretendi kontinwament, tippretendi mingħand ħaddieħor. Allura relazzjoni bħal din tkun ikkaratterizzata minn ħafna tgergir, tgergir għaliex? Għax aħna ngergru għax nippretendu. Ehm, jien ingerger għaliex għax inħoss li inti kontinwament għandek id-dejn miegħi. Għalhekk ingerger għax nippretendi minn għandek. Ehm, allura ngerger kontinwament. Tkun imħabba li faċli tinbidel frabja, faċli ħafna, u f'mibeda lejn il-persuna. Għax jien inħobb mhux il-persuna, imma nħobb dak li qed nirċivi minn għandha. U jekk ma nirċevihx, jien se nirrabja. Eh, naħseb li ċara u xek. U bħala eżempju bibliku, eh, nissuġġerilkom tmorru taraw ftit l-istorja ta' Akab u r-Reġina Jezabel. Akab kien sultan, sultan ta' Izrael u l-mara tiegħu r-Reġina Jezabel. Eh, dawn kienu jgħixu fi żmien il-profeta Elija, jekk tiftakru nsibuha l-istorja tagħhom fl-ewwel ktib ta' Slaten. U din ir-reġina ċara daqs il-kristall iżżewġet lil Akab biex ikollha l-poter. Għax kien is-sultan. Għamlet kulma setgħet biex tisseduċih ħalli ssir hi wkoll ir-reġina u fil-fatt imbagħad bdiet tmexxi hi bdiet tmexxih minn imnieħru lil dan is-sultan, lil dan Għakab. Mhux tant għax kienet tħobb lilu imma għax kienet tħobb dak li hu seta' jagħtiha. U sintendi, allura din l-istorja kienet mimlija kumbattiment, għax is-Sultan Akab kellu mingħajr ma jrid iħalli lil Alla ta' Iżrael u jispiċċa jadura lil alla t-Tbagħalim, lil Bagħal ta' Ġeżabel. Għax imbagħad hekk jiġri, inti tħokkli dari u jien nħokklok darek. L-imħabba tispiċċa kuntratt mhix libera. Akab ma setax ikun liberu ma' Ġeżabel għaliex? Għax jekk ma jagħmilx dak li trid Ġeżabel, imbagħad kien jispiċċa waħdu, spiċċa li Ġeżabel tħallih. Għaxu Ġeżabel ħadet il-poter, ħadet is-seta fidejja, kienet hi li kapaċi tmexxi, sintendi mod żbaljat, mod ħażin ħafna, tant li spiċċat biex qatlet ħafna nies, fosthom lil Nabot, dak ir-raġel ludi li kellu dik l-alqa ta' dwiri taħt il-palazz, jekk tiftakru, Hemm u rieda għakab is-Sultan rieda din l-għalqa dik tant rieda l-għalqa li kważi kważi għandna deskrizzjoni fl-ewwel ktib ta' Slaten ta' depressjoni. La kien jiekol jgħidilna l-ewwel ktib ta' Slaten, kien iħares wiċċu lejn il-ħajt u jorqod ma kienx jorqod, iqum bil-lejl jippassiġġa, inkwetat, kien karattru dajjef u sab f'Ġeżabel persuna li setet iżżomm is-Saltna fuq saqajha bil-poter u bil-qawwa tal-personalità tagħha. Però, dan iż-żwieġ, din ir-relazzjoni kienet verament relazzjoni konflittwali, relazzjoni immatura. L-imħabba ma kinitx ta' veru, imma kienet imħabba mibnija fuq x'inhu jieħu Aħab u x'inhi tieħu Ġeżabel, mhux fuq il-ġid veru li kienu jixtiequ lil xulxin, kif qegħdin aħna nimmaġinaw jew nissuġġerixxu li tkun l-imħabba matura. Ngħaddu issa għall-imħabba matura. Nippruvaw niddeskrivu ftit xiġifieri jien inħobbok għax nixtieqek aħjar milli int. Meta inħobbok tant li nixtieqek li tkun aħjar milli int, jien inkun inħobb mhux dak li qed tagħtini, imma l-persuna tiegħek. Anzi mhux biss il-persuna tiegħek illum, imma nixtieq nara aħjar il-persuna tiegħek għada. Allura din l-imħabba ma tgħirx, mhux hekk kif naraw iktar 'il quddiem. L-imħabbi marbuta mal-persuna mhux ma' jekk tagħtinix jew le dak li jien għandi bżonn. Tkun imħabba li mhux tippretendi mingħand ħaddieħor imma ħsiebha biex tara x'jixtieq ħaddieħor u tagħtihulu. Biex ikun aħjar imma. Tispiċċa tfittex il-ġid tal-persuna. Din l-imħabba ma tkunx tippretendi min nirċevix jew le, skużawni, din l-imħabba ma tkunx tiddependi min nirċevix jew le minn għandek dak li jien għandi bżonn, għalhekk rari tinbidel f'rabja din l-imħabba, Jekk jien inħobbok tassew, ikun hemm mumenti u x'hekk għax aħna bnedmin dgħajfin, imma rari, rari tinbidel f'rabja, rari nispiċċa nippretendi l-ħin kollu minn għandek. U hawnhekk illum fil-festa ta' San Ġużepp, jekk nistgħu nħarsu lejn dan il-qaddejs kbir, lejn dan ir-raġel missier tal-familja u nirriflettu ftit fuq il-mod ta' kif kien iħobb lil Marija u kif kien kif kienet tħobbu Marija. Imħabba tassew diżinteressata. Imħabba li lura minna ma kien jieħu xejn. Eh, interessanti anki il-ġrajja tal-Vanġelu tal-lum, jekk jekk smajtu l-qoddisa fuq social network. Eh, eh, interessanti ħafna. Għaliex Ġużeppi, hux hekk, li bil-lejl joħlom, li, li, hux hekk, jaħseb u jirrifletti f'qalbu kif se jagħmel b'Marija, hi li kienet tqila, jirċievi l-messaġġ ta' Alla permezz tal-anġlu li jgħidlu, Isma', tibżax teħodha b'martek lil Marija, għax dak li se jitnissel fiha hu bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. U Ġużeppi prattikament, mingħajr interessi ta' xejn, b'imħabba pura, Pura mhux biss għax mhix sesswalità, aħna nieqfu ħafna drabi hemmhekk. L-imħabba pura hi dik li ma tfittex xejn lura. Dik hi l-imħabba pura. Hija donazzjoni totali. Imħabba hi rġal barra biss. Aħna ħafna drabi nimmaġinaw li din l-imħabba ma tikx ferħ. Ma dan hu l-ingann. Għax hija din l-imħabba li tagħtik il-paċi tal-qalb. Aħna magħmulin għal dan il-mod ta' mħabba, għal dan it-tip ta' mħabba, mhux għall-ieħor. L-imħabba tagħtina l-paċi tal-qalb, il-ferħ ta' veru meta tkun selfless, meta ma nfittxux lilna nfusna permezz tagħha, din l-imħabba matura li qegħdin nitkellmu fuqha. Hekk u kieku jkollna niflu ftit ir-rakkonti tat-tfulija ta' Ġesù fejn hemm il-preżenza ta' dan il-persunaġġ ta' dan il-qaddis kbir Ġużeppi nindunaw kemm l-imħabba ta' Marija u Ġużeppi kienet imħabba matura, imħabba diżinteressata. La Marija ma tfittex lilha nfisha u lanqas Ġużeppi ma jfittex lilu nnifsu, anzi ċara daqs il-kristall u x'hekk Ġużeppi l-ħarries il-ħarries dak li jikkustodixxi li jieħu ħsieb lill-iben ta' Alla. Mhux hekk, fil-pjan tas-salvazzjoni. Però ejja ħa mmorru ftit iktar lil hinn, ftit iktar lura. Ehm, għax intom qed tgħidu ġo qalbkom iwa sewwa kemm hu sew kieku nħobbu eh, din l-imħabba matura, imma kif se nagħmlu? Minn fejn se nġibuha din l-imħabba matura? Din l-imħabba matura ma tiġix minn kemm taf skola. Assolutament. U laqqas tiġi minn kemm għandek flus. Interessanti għax l-iktar affarijiet importanti tal-ħajja ma tixtrihomx bil-flus. Interessanti. U inti taf, u jiena naf, aħna nafu li l-iktar ħaġa li l-bniedem għandu bżonn fil-ħajja u dan it-tħaddim tal-imħabba. Eh, li jħobb u li jħossu maħbub. Din hi dan hu l-bżonn essenzjali ta' kull bniedem. Il-bżonn ta' relazzjoni matura. Eh, mingħajr ikel tkampa, mingħajr flows eh, tkampa jekk ikollok dak li għandek bżonn tkampa. Imma jekk ninnutaw aħna l-ħin kollu niġru la ulem bil-fanal fidejna nfittxu minn ħobna. Jew b'mod jew bieħor. Għaw eh, min ifittex lil min iħobbu billi eh, jibni u tella u jkollu kapitali eh, biex kulħadd jgħid il-kem għalih dak u mod ta' kif jirċivi l-imħabba. Interessanti li eh, dib dawn kull bżonn tal-bniedem u kull ħidma tal-bniedem dak li nistinkaw għalih il-ħin kollu, dak li ma jħalli nix norqdu bil-lejl. ħafna drabi jekk immorru wara jħun jgħidu ma xem wara. Imma x'qed ifittex dak il-bniedem? Jgħid ifittex li jkun maħbub. Qiegħed ifittex li jkun maħbub. U għalhekk Alla għandu post importanti fil-ħajja tal-bniedem. Għalhekk iċ-ċentru tal-qalb tal-bniedem irid ikun Alla. Għaliex? Għax hu l-uniku wieħed li jista' jimla l-qalb bl-imħabba. L-uniku. M'hemm ħadd iktar. M'hemm ħadd iktar. Eh, Sant Wistin, inti ħlaqtna għalik u l-qalb tagħna ma sibx mistrieħ ħlief fik. U allura billi kull wieħed u kull waħda minna u xek, fl-istorja tagħna kellna l-diffikultajiet u l-problemi, eh, għanna bżonn illum għanna bżonn illum nitalmu kif inħobbu bl-imħabba matura. Ħanġibu ftit eżempju ħalli niftemu. Aħna jirnexxielna nħobbu bi mħabba matura jekk lilna ħabbewna bi mħabba matura. Issa, ħa nitilqu minn hawn. Ħabbewna kemm ħabbewna, għamlu kull ma għamlu għalina, eh, żgur li kulħadd tagħmel il-ġenituri kif setgħu kif kienu jafu fil-problemi, fid-difetti, fid-diffikultajiet tagħhom, ippruvaw jagħmlu kull ma setgħu għalina, Imma ħadd minna, l-ebda bniedem, ma jista' verament iħossu totalment imfejjaq fejn tidħol l-imħabba. Totalment f'sikktu, f'postu, u jista' jgħid, Jien inħossni tassew maħbub b'mod matur. L-ebda bniedem. L-ebda bniedem. Jekk ommi u missieri ġabuni fid-dinja, ħa neżaġera ftit, sempliċiment biex ikunu bħal ħaddieħor, ħalli ħadd ma jgħid li ma kinux kapaċi jġibu tfal, F'dak il-każ, lili ġabuni iktar għalihom infushom milli biex iħobbuni. Interessanti, eh? Għax aħna hekk nibdew, relazzjonijiet hekk jibdew, il-familja hekk tibda. Jekk din it-tip ta' mħabba immatura baqgħet hekk anki meta kont qed nikber, allura bil-fors kelli nistudja dak li ridu huma, skont kemm ridu huma, Biex nilħaq dak li xtaqu huma, biex ikollhom qassis bħal ħaddieħor, biex ikollhom tabib bħal ħaddieħor, biex ikollhom avukat bħal ħaddieħor, u ħabbewni, minn għalihom għalija, imma fil-fatt kienu qegħdin iħobbuni għalihom. Mela l-imħabba li tawni ommi u missieri kienet imħabba għalihom iktar milli għalija. Dak ifisser li jien ukoll se nsibha bi tqila biex inħobb lil xi ħadd għalih innifsu u mhux għalija. Qed taraw? Jiġifieri, u bħal dawn l-eżempji, hux hekk, il-ħajja tagħna mimlija. Mimlija. Nistgħu nġibu eluf ta' eżempji bħal dawn. Jekk ommi u missieri ħallew lil xulxejn, u jien spiċċajt daqqa arma f'idejn ommi kontra missieri, u daqqa arma f'idejn missieri kontra ommi, jien se nsibha iktar bi tqila biex inkun naf x'jiġifieri tħobb lil xi ħadd għalih innifsu. Għax lili dejjem ħabbewni bl-iskop li jinqdew bija, li jużawni bħala arma. Ejjew nippruvaw nirriflettu, eh, b'mod speċjali min huwa għaddej minn żmien ta' separazzjoni. Ħafna drabi interessanti għax li t-tfal tagħna eh, li nkunu tant xtaqnihom u ridnihom u ġġenninna għalihom eh, imbagħad jispiċċaw mhux jaqgħu fit-tieni u fit-tielet fir-raba' post ninsew mal kollox. Mhux tal-li hekk, tal-li nużawhom biex ma ngħidx nabbużawhom. Eh, mhux fiżikament jew sesswalment imma moralment. Għax jien meta nġib tifel kontra missieru jew tifla kontra omma, u nipprova nagħmel il-ħila kollha tiegħi biex inġibha miegħi kontra xi ħadd ieħor, jien m'iniex inħobb lit-tifel jew lit-tifla tiegħi tassew. Jien qiegħed infittex illi ikolli arma ekstra qed inħobb lili nnifsi eh, biex niġġieled bija. Eh, qed nitkellem hekk għax huma sitwazzjoni li sfortunatament niltaqa' magħhom sikwit għax imbagħad jibdew deħlin il-flows. Eh? Is-sostentament u l-bqija u xek u, u, u kif se tinqas, kif se jinqas, jinqasam il-ġejt u ma jinqasamx. Eh? Allura jibdew dal-problemi. Eh? Fejn hi l-imħabba matura. Allura il-kol kemm aħna, il-kol kemm aħna, memħat li huwa eżenti, ħadd, ħadd. Il-kol kemm aħna għandna bżonn fejqan fejn tidħol l-esperjenza tal-imħabba. Il-kol kemm aħna. M'hemm l-ebda bniedem li jista' jgħid jiena ma kellix problemi, le. Għax anki jekk ommok u missierek ġabu ruħhom mill-aħjar li setgħu b'mod perfett, imma l-mod ta' kif għextha int dik l-esperjenza, dik ir-relazzjoni, dejjem tibqa' tgħid imma li kieku, imma kemm xtaqt kieku, imma, eh. U forsi jekk titkellem hekk quddiem ommok tgħidlek jien għamilt kollox għalik, jiena ma nafx x'istajt nagħmel iktar għalik. Imma int jew jien din l-esperjenza dejjem ngħixuha bħala esperjenza difettuża. Il-bniedem dejjem iħossu difettuż fejn tidħol l-imħabba. U allura x'se nagħmlu? Kif se nsolvu għall-problema? Biex ikollna l-paċi, biex ikollna s-serenità, minn fejn ser inġibu l-kapaċità biex inħobbu lil xi ħadd għalih innifsu? Minn fejn? Jekk mhux mill-għajn, mis-sors tal-imħabba, Ġesù Kristu. Ġesù Kristu. Ekku hawnhekk tidħol il-fidi, jekk jiena nixtieq hekk li qegħdin jisimgħu dawn l-eżerċizzi mhux biss in-nies li jiġu l-Knisja, imma anki nies oħra Il-fidi Ġesù Kristu mhux għal dawk l-erba' min-nies li m'għandhomx x'jagħmlu u jiġu hawnhekk il-knisja jgħidu r-rużarju biex iqattgħu l-ħin jew biex jagħmlu l-ħarġa ta' filgħodu jew ta' filgħaxija. Mhux għal dawk Ġesù Kristu. Għal dawk ukoll. Imma Ġesù Kristu għal bniedem li jgħix il-ġurnata fit-taħbit tax-xogħol, illi għandu moħħu mimli b'ħafna problemi b'ħafna nkwiet, illi m'għandux moħħ ta' fidi, li m'għandux moħħ ta' knisja, Ġesù Kristu għal dak, għal dak, lil dak irid jagħti l-paċi. lil dak irid jagħti l-hena tal-qalb. Ġesù Kristu għal dawk il-koppji u l-familji li bħalissa għaddejjin minn problemi li forsi qegħdin jaħsbuha x'jagħmlu jmorrux għand l-avukat jew le. Jekk ifittxux counseling jew le, veru bħalissa diffiċli biex issib min jagħmel counseling minħabba l-problema li hawn. Però isir fuq it-telefon ma jimpurtax, isir fuq Skype ma jimpurtax. Insibu l-modi, nużaw il-mezzi tal-lum. Jekk inti qiegħed taħsibha jew le, tħallix il-mara tiegħek jew ir-raġel tiegħek. Żomm, ieqaf. Żomm ftit il-brejkijiet. Oqgħod naqra attent. Oqgħod naqra attent. L-imħabba tiegħek mar-raġel hi matura jew immatura? Għax jekk hi immatura, wis probabbli jekk issib xi ħadd ieħor, jekk ħad tidħol f'relazzjoni oħra, se terġa' tipprova taqdef bl-istess dgħajsa. U jekk id-dgħajsa kienet mutquba, Kien fiha toqba, għalxejn tbiddel il-baħar jew tbiddel ix-xmara, għax it-toqba se tibqa' hemm jekk ma tirranġax dik it-toqba. Jekk ma tirranġax il-mod ta' kif tħobb. U terġa' ssib ruħek bl-istess problema. Jiena ngħidilkom mod sinċier ħafna, eh, anki u xek b'attenzjoni għal konfidenzjalità, li nispiċċa nagħmel counseling li dawk li qegħdin fit-tieni u fit-tielet relazzjoni. Għax il-problema ma tkunx, aħna ħafna drabi meta jkun hemm diffikultà jew problema, dejjem il-persuna l-oħra. Dejjem nistennew, interessanti, min jiġi għal counseling, tafu għax jiġi għal counseling? Biex ibiddel lil mara. Jekk jien ir-raġel ċempilt lil fader, ġej biex inbiddel lil mara. Jekk iċċempel il mara biex tbiddel lil raġel. Jiġu hemmhekk quddiemi kulħadd irid ibiddel wieħed il-ieħor. Le. Mhux dak il-mod. Qabel ma jien nammetti, naċċetta li rrid ninbidel jien, u l-mara tiegħi taċċetta li trid tinbidel hi, mhux se jkun hemm bidla fir-relazzjoni. U ħafna drabi il-bidla tkun tilab hawnhekk, f'dan li qegħdin ngħidu bejn imħabba immatura u imħabba matura. Issa minn fejn se nġibu għall-enerġija biex inħobbu b'mod matur? Darba Ġesu Kristu rrakkonta irrakkonta daqsxejn ta' storja, daqsxejn ta' parabbola, illi aħna ħafna drabi nifmuha b'mod żbaljat nifmuha li Ġesu, Ġesu qiegħed jistedinna jew qiegħed biex ngħidu hekk jordnalna biex inħobbu l-proxxmu tagħna. Imma mhux dak l-iskop tal-parabbola, hija l-parabbola tas-Sammaritan it-tajjeb. Ejja nippruvaw nifmu ftit l-iskop tagħha, mhux se naqrax li kol kemm aħna nafuha. Aħna naħsbu li meta Ġesù lil dak l-għaref tal-liġi qallu, Mur u agħmel hekk int ukoll, jiġifieri bħas-Sammaritan, aħna naħsbu li dak ikkmandah biex imur iħobb lill-proxxmu tiegħu. Iva dik ukoll, imma mhux dak kien l-ewwel kmand li kellu f'moħħu Ġesù, le, il-kmand li kellu f'moħħu Ġesù tafu li ma kien? Mur bħal dak ir-raġel li waqa' f'idejn il-ħallelin, agħraf li hemm Sammaritan, li huwa Ġesù Kristu, li lilek ukoll jegħrfek fuq dak li hu tiegħu, jgħid San Luqa, mhux fuq il-bhima tiegħu kif għandna fit-traduzzjoni, fuq dak li hu tiegħu, Sant Wistin jgħid fuq in-natura tiegħu. Refgħu fuqu, hekk ġieli rajna stampi tal, tal, tal, tas-Sammaritan it-Tajjeb hekk aktar milli dan il, il, il, il, il, il-bniedem li waqa' f'idejn il-ħallelin mhux qiegħed fuq il-bhima, le, imma qiegħed fuq dar, fuq spallejn is-Sammaritan. Dak huwa jien, dak huwa int. U lkoll kemm aħna rridu nagħmlu din l-esperjenza ta' Ġesu Kristu li lili jerfani mill-art, Ġesu Kristu li lili jerfani ferut, ferut kif jien. Għax kont bejn ommi u missieri, għax ħlief ġlied fil-passat tiegħi jien ma rajtx fl-istorja tiegħi. Meta kont żgħir. Għax il-mara tiegħi qed tidħak bija, daħkit daħket bija, għax ir-raġel tiegħi ma nafx qed jaqli bili jew le. Lili min qed iħobbni, lili min qed iħobbni. Din hi l-mistoqsija li għamel dak l-għaref tal-liġi lil Ġesù meta qallu minu l-proxxmu tiegħi. It-traduzzjoni litterali mhux jien lil min se nħobb, mhux hekk, min hu l-proxxmu tiegħi, mhux dik. Litterali, lili min se jħobbni. Sewwa, l-kmandament nafu. Naf li suppost tħobb lil Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u lill-proxxmu tiegħek bħalek innifsek. Imbagħad ikompli l-għaref tal-liġi jgħidlu u lili imma lili min se jħobbni. Jien għal min jien proxxmu din hija traduzzjoni litterali. U Ġesu jirrakkonta l-parabola tas-Samaritan it-tajjeb. Minu s-Samaritan? Huwa Ġesu. U min hu dak li waqa' f'idejn il-ħallelin? Huwa jien, huwa int. Meta waqajt f'idejn il-ħallelin? L-istorja tiegħek kollha. Id-diffikultajiet kollha, il-feriti kollha li għandek fejn tidħol l-imħabba. Kemm-il darba ġejt ittradut, kemm-il darba daħku bik, kemm-il darba l-ġenituri tiegħek mingħalihom għamlu kulma setgħu għalik u inti għadek tħossok m'intix maħbub, forsi rrabjat għal xi ħadd minnhom. Min se jfejqek minn dawn il-feriti, biex int ukoll tibda tħobb b'mod matur? Min se jfejqek minnhom, jekk mhux Ġesù Kristu? U Ġesù Kristu jerfgħu fuqu, sabiħa. Ħa nipprova naqra l-verbi biss hekk, u llejla nixtieq li waqt l-adorazzjoni, meta Ġesù jkun hawnhekk quddiemna, hekk nimmaġinaw lil Ġesù jagħmel magħna dawn l-għaxar verbi, hawn għaxar verbi f'din l-istorja, għaxar verbi, illi jagħmilhom illum miegħi u miegħek ma' kull wieħed u kull waħda minna. Mela Ġesù kien għaddej, kien għaddej, se narawh hawnhekk Ġesù għaddej fil-ħajja tagħna. Dan is-Sammaritan kien għaddej, Ġesù kien għaddej minn hemm. Mhux kombinazzjoni Ġesù għadda minn hemm, għadda minn ħajtek, mhux kombinazzjoni. Mhux kombinazzjoni Ġesù għadda minn ħajtek meta int waqajt fil-feriti tal-imħabba, taħt il-pis tan-nuqqas ta' mħabba. Wasal ħdejh, Ġesù jasal ħdejk, it-tieni verb. Rah, it-tielet verb, jarak Ġesù. Tħassru, jitħassrek Ġesù. Mhux biss rak, imma jitħassrek. Jersaq lejk, kemm huma sbieħ dal-verbi hekk. Eh, jekk xi ħadd minnhom minnkom għandu Bibbja fil-qrib, isib il-kapitlu 10 tal-Vanġelu ta' Salluqa. Ħalli mbagħad meta tkunu fl-adorazzjoni tkunu tistgħu bil-mod il-mod taqraw dawn il-verbi. Kapitlu 10 tal-Vanġelu ta' Salluqa. minn vers 33 'il quddiem, San Luqa kapitlu 10 vers 33 'il quddiem. Resaq lejh. Dewwielu l-ġrieħi biż-żejt u bl-inbid. Kif idewwihomlok Ġesu l-ġrieħi tiegħek? Kif? Mistoqsijiet li trid tagħmel. Kemm tagħmilha ma' Ġesu biex tħallih ifejjaqlek il-ġrieħi tiegħek? Mhux biss ifejjaqhom, mhux biss idewwihom, jorbothomlok Ġesu, rabathomlu. U x'jagħmel? Itellgħu fuq il-bhima tiegħu. Traduzzjoni iktar iktar litterali, iktar vera, itellgħu fuq dak li hu tiegħu, itellgħu fuq dak li akkwista, jew fi kliem ieħor itellgħu fuq in-natura umana tiegħu, itellgħu fuqu, fuq spallejh. Itellgħu fuq spallejh. Iwasslu fil-lukanda. Il-lukanda interessanti hija l-kataluma, bil-Grieg, hija d-dar li tilqa' lil kulħadd, lil kulħadd. Il-Knisja tilqa' lil kulħadd, ma teskludi lil ħadd. Hekk forsi fil-passat minħabba l-Puritaniżmu tagħna ta' mhux Ġesù Kristu, l-Puritaniżmu tagħna, ir-riġidità tagħna l-qassisejn, Ħafna drabi forsi eskludejna n-nies minn dan l-isptar li qiegħed fl-għalqa, jgħidilna Papa Franġisku. L-isptar tal-gwerra. Bħalissa intom qegħdin tisemgħu bħali qegħdin jagħmlu ħafna sptarijiet provizorji anki fi triq, fi grounds. Din il-Knisja tilqa' lil kulħadd fiha, il-kataluma, fid-dar li tilqa' lil kulħadd. U l-aħħar verb, U ma jħallikx hemm. Ħa ħsiebu. Ma jitilqikx. Ħa ħsiebu. Dawn l-għaxar verbi. Hekk ejjew nippruvaw illejla waqt l-adorazzjoni. Nippruvaw inħossuhom. Nippruvaw inħallu lill-Mulej jagħmilhom magħna. Ejjew nemmnu tassew. Ejjew ikollna fiduċja li l-Mulej irid ifejjaq il-ġrieħi tal-passat tagħna marbutin mal-imħabba, ma' kif ġejna maħbubin aħna, għax b'dan il-mod aħna nistgħu imbagħad inħobbu lil ħaddieħor. U allura nikkonkludi hekk bil-karatteristiċi tal-imħabba skont l-innu ta' San Pawl, kapitlu 13 tal-Ittra lill-Korintejn. Hekk u nistgħu nqabbluhom kollha għal din l-istorja tas-Sammaritan it-tajjeb. Kif iħobbna Ġesù? Mela mhux tant kif irridu nħobbu aħna, kif aħna obbligati nħobbu aħna, le. Imma kif iħobbna Ġesù? L-imħabba mhix għajjura. Is-Sammaritan ma jgħix għal dak li hu ferut, anzi, Mhux talli ma jgħirx, talli jerfgħu fuq daru, mhix għajjura. L-imħabba ma tintefaħx biha nfisha. Ma qagħadx wara dan is-Sammaritan imur jgħid, ara jien Sammaritan ara x'għamilt. Ara kemm ħabbejtek, kemm nagħmlu għal xulxin aħna kultant. Ġesù Kristu magħna, miegħek, miegħi. Ma jiftaħarx x'jagħmel u x'ma jagħmilx. Ma jġegħelniex inħossuna imtaqqlin għax ħabbna. Ħafna drabi jiġrilna li meta nħobbu aħna 'l xulxin, hux hekk, jekk jien għamilt xi ħaġa għalik, irrid insemmilek darba tnejn tlieta u kważi kważi ntaqlek biha. Ġesù Kristu mhux hekk, ma tintefaħx biha nfisha. Ma titkabbarx fuq l-oħrajn. Ma titkabbarx fuq anzi, Mhux talli titkabbar, talli tinżel biex taqdi lill-oħrajn. Ġesù Kristu jinżel u jaħsilna riġlejna, lilek, lili, lil kull wieħed u lil kull waħda minna bħad-dixxipli tiegħu fl-aħħar ikla, fl-aħħar ċena. L-imħabba ma tagħmilx dak li mhux xieraq. Hekk l-imħabba Ġesù Kristu ma jirrabjax għalina. Ġesù Kristu ma jkellimniex b'mod goff. Ġesù Kristu ma jagħmilx dak li mhux xieraq magħna. L-imħabba ma tfittixx dak li hu tagħha. Anzi, aħna nafu li fil-parabbola dan is-Sammaritan iħalli l-flus fil-dar li tilqa' lil kulħadd fil-lukanda. Imma mhux biss aħna nafu li dan Ġesù tant ma jfittixx dak li hu tiegħu illi tana l-istess ġismu, tana l-istess demmu. Jew nirriflettu fuqhom. Eh, daw l-azzjonijiet ta' Ġesù lilek, lilek, iwa lilek, lilek. Lilek iħobbok daqshekk. L-imħabba xejn ma tinkorla. Ara ma tħossx li Ġesù xi darba jinkorla għalik, anki meta tiżbalja bl-ikrah. Xejn ma, l-imħabba ma tinkurlax, Ġesù ma jinkurlax għalik. L-imħabba ma żżommx f'qalbha d-deni. Kemm hu sabiħ Ġesù, li ma jżommx f'qalbu, kemm hu sabiħ Ġesù. Kemm għandna bżonn aħna niftakru li Alla ma jżommx f'qalbu. li Alla mhux biss jinsa l-ħażejn li aħna nagħmlu imma jħobbna bih, iħobbna bil-ħażejn tagħna. L-imħabba ma tifraħx bl-inġustizzja. Ma jħux gost Alla meta inti tbati, anki jekk tbati minħabba l-konsegwenzi tal-ħażen tiegħek stess, ma jħux gost. Ħafna drabi aħna jiġrilna eh, mhux hu eh, għax ħallija l-mara issa hemmu eh, qas minn min isajjarlu jew min jaħsillu man Mhux hu? Ara, interessanti. Kważi kważi qisu ma ngħidx nieħdu gost, imma ngħidu mhux bir-raġun, imma Alla mhux hekk. Alla ma jieħux gost lanqas bi tbatija li nġibu aħna b'idejna frott il-ħażen tagħna. L-imħabba ma tifraħx bl-inġustizzja. L-imħabba taf tistabar. Alla kapaċi jistenniena, kapaċi jistenna lil kulħadd. Alla kapaċi jistenniek. Anki sal-aħħar mument, sal-aħħar mument tal-mewt. Hekk jien niftakar l-Isqof Cauchi kien iħobb jgħid eh, xi ħaġa sabiħa ħafna, kien iħobb jgħid eh, jiena nemmen li Alla jispora bomba atomika fl-aħħar tal-ħajja tal-bniedem biex l bniedem ma jħallehx jintilef. Hemmx xi ħaġa ikbar, xi ħaġa iktar straordinarja minn bomba atomika. Niftakar li l-Isqof Kawki kien jirrepetiha sikwit biex isalva lill-bniedem biex ma jħallihx jintilef għax Alla jaf jistabar. Alla jħenn, x'jiġifieri jħenn? Jifhmek Alla, jifhmek. Jifhmek li kultant tkun għajjien, jifhmek li kultant tiżbalja, jifhmek li kultant l-imħabba tiegħek mhix matura imma hi immatura, jifhmek. Alla jagħder, Alla jagħder. Alla jħoss għalik, iħoss għalik, jagħmel empatija miegħek. Ħafna drabi aħna nħossuh 'il bogħod minna, anki f'din is-sitwazzjoni. Ibqgħu ċerti li Alla mhux hekk, Alla jgħadirna. Alla qiegħed iħoss magħna, Alla qiegħed jiddispjaċih għalina. Forsi għax jista' jkun li ħafna minn din is-sitwazzjoni nkunu ġibnih bidejna, jista' jkun ukoll. Imma Alla jħenna lina. Mhux biss, mhux biss jagħdirna, imma ma jifraħx li aħna qegħdin f'din is-sitwazzjoni, anki jekk ġibni aħna b'idejna. L-imħabba kollox temmen. Alla jafda fik. Alla jafda fik. Alla jemmen fik. Jekk qiegħed hawnhekk issa fl-Ewkaristija minn hawn ftit ieħor, mhux tant għax jien nemmen fih, mhux tant għax jien għax jien tafda fih, le, imma xu jafda fil-bniedem. Għax hu jafda fik, għax hu jafdak. Qabel ma tinżel għal rkubtejh quddiemu, tinsiex li hu niżel għal rkubtejh quddiemek. Meta nkunu għal rkubtejna quddiemu, għam saġġej hawnhekk fl-Ewkaristija, mhux qiegħed għal rkubtejh quddiemna moħbi f'daqsxejn ta' ħaġa bajda, ta' biċċa ostja, eh, li tara fit-triq ma tixboriex. Mhux qiegħed għal rkubtejh diġà quddiemek għalla tiegħek għax iħobbok, għax inti importanti għalih, U l-imħabba kollox tissaporti. Kollox tissaporti. Ekkejjew nidħlu f'din il-qalb, f'dan il-mod, f'dan l-istil tal-imħabba. U ibqgħu ċerti illi kull wieħed u kull waħda minna jekk inħossu ftit iktar minn din l-imħabba inkunu nistgħu nimmaturaw naqra iktar l-imħabba ta' bejnietna. Jien il-lejla stajt għad nagħtikom il-pariri x'għandkom tagħmlu biex tħobbu lil xi b'mod matur. Imma jien nistħajjilni bħal dak li, mhux hekk, min jaħdem fid-dawl jew fl-ilma ħa jifhimni, bħal dak li jagħmel struttura tajba ta' conduit, mhux hekk, minn fejn jgħaddi d-dawl, tal-pajpijiet, kollox perfett, u għamel il-wires kollox perfett, allura jgħidlek isma' trid tagħmel hekk, ta' trid tagħmel hekk, trid tagħmel hekk, ta', imma min se jtik l-enerġija biex tagħmilhom dawn? Min se jixgħel l-iswitch? Min se jtik il-kurrent? Min se jiftaħ il-main biex jidħol l-ilma? Main? Minn fejn se ġġibu l-ilma? Għax għalxejn ikollok struttura tajba ta' wiring perfetta jew struttura ta' pajpijiet perfetti jekk ma jkollokx kurrent jew ilma. U minn fejn se ġġibu l-ilma? Allura jien illejla għażilt li mill-ewwel immorru għall-ilma, li mill-ewwel immorru għall-kurrent, għall-enerġija li tiġi mill-imħabba li jagħtik Ġesù u jekk ikollok dik imbagħad id-dawl jgħaddi anke jekk il-pajpijiet ma jkunux perfetti. Anki jekk il-wajers kultant ikun hemm xi xort xi mkien, ibqgħu ċerti li dawl ikollok. Ikollna dawl jekk ikollna lil Ġesù. Hekk mela ħa nieqaf hawn illejla. Irriflettu ftit hekk dwar jekk għandkom Bibbja quddiemkom, quddiem f'idejkom, dwar dawk il-verbi, għaxar verbi, u għid iwa, il-Mulej qiegħed quddiemi llejla biex jagħmel dan kollu miegħi. Ejjew nitgħallmu, din hija l-iskill tal-lejla. Jekk jien irrid inħobb, irrid inħossni maħbub minn Ġesù, inkella baqali ħafna x'nagħmel.

Illejla qabel ħa nagħtikom il-barka ta' Ġesù Ewkaristija, għal dawk li forsi ma rawx il-Facebook sewwa, illejla fid-disgħa Se nitolbu bit-talba tar-Rużarju hawnhekk live mill-knisja tagħna minn quddiem ix-xbieha tal-Madonna tas-Sukkors. Nistieden lilkom ilkoll biex f'għaqda mal-Knisja Universali hija xewqa tal-Papa li illejla fid-disgħa madwar id-dinja kollha f'ħinijiet diversi għaliex Jekk aħna nkunu d-disgħa, l-Awstralja jkunu ħafna qabilna, l-Amerika jkunu ħafna warajna, però hija xewqa tal-Papa li minn hawn u ftit iktar minn siegħa oħra, id-dinja kollha titlob bit-talba tar-Rużarju f'dan iż-żmien diffiċli li għaddejjin minnu bħalissa. U allura. Nistedinkom minn qalbi biex minn ġewwa djarkom terġgħu tingħaqdu live magħna hawnhekk fuq din il-Facebook page u flimkien minn quddiem ix-xbieha tal-Madonna tal-Għajnuna, l-Madonna tas-Sukkors, nitolbu b'din it-talba tant għall-qalb il-Madonna. Nitlob fuqkom issa l-barka tal-Mulej Ġesù.